An dowéinst der huet hien och seng Saache wéi hie wollt. An ech hunn elo e klengen Headstart gemaach, woumadder ech weess, dass ech halt e Virsprong kréien. Jep. An jo, ech ka mech nach gutt erënneren un des Streck. Déi ass och, mengen ech, bäi engem vun deene méi neie Spiller nach eng Kéier virkomm. Ka mech awer nëmmi grad erënneren a wär enger. Ech sinn relativ schlecht mat mer selbst ze verhaen. Ech weess awer, dass se awer eng Kéier rëmkomm wor. Aus eng Kéier ass déi Streck rëmkomm. Ka sinn, dass dat fir d'Wii wor. Well ech hunn Wii ni selwer gespillt, dowéinst da kann ech net soen op et vun do ass oder net. Ech sinn ëmmer nach relativ schlecht, ech hunn elo eng kuerz Paus misse man, well mol nees de halt den Opnahmeprogramm huet ech scho keng Loscht méi, hunn ech halt missen nees pauséieren. Zum Gléck ass dat geschitt dës Kéier ier ech sou wäit wor. Normalerweis geschitt dat ëmmer wärend der Opnam. Mee jo, wou ech déi heite Streck gefuer sinn fir d'éischt Kéier wor et sou, oh ass mega cool. An dono koum AGDQ an huet mer gewisen dass een hei einfach lénks riwwer kann. Awer ech sinn ëmmer nach ze blöd dofir. Bon. Ech sinn zwar vläicht. Oh damn. Ok, Zäit mäin Lidd nees eran ze huelen. An nees meng Astellung ze huelen, déi ech gewinnt sinn. Dat onerharte Fun Fact ass, ass wann wann si vill hannert der sinn, dann ass hiren Déngens wéi se brauchen vill méi lues wéi Wann se normal géif sinn. Wann s du esoulaang s du an hirer Vision bass, sinn se vill vill méi laang gestunt wéi wann s de se net géifs do treffen. Ah jo, wou ech déi heiten deemools gefuer sinn, da hat ech mir, dat war fréier a Kees mat mengem Papp gewiescht, ier ech e bësse mat mengem Brudder dat heite gespillt hunn. An hien huet ëmmer de Wagen ugepickt gehat, wat zu dëser Zäit hie halt ech nach net mer wosst, wat mécht de Wario hei, well ech nach net all Götten déi Geschicht kenne vum Wario. Déi éischt Kéier wou ech Wario gespillt hu war fir de fir den alen Game Boy fir. Dann dee Moment do kënnen ze spillen. An dat wor Wario Land, Mario Land 4 war et mengen ech, huet et deemools geheescht. An jo, well et Mario Land 4 geheescht huet, wosst ech net, dass him säin Numm Wario géif heeschen. Also, mee jo. An jo, ech hunn emol erausfonnt gehat, iergendwann méi spéit, wou ech dann och endlech mol Wario Land 4 duerchgespillt hat, dass de Wario am Fong ëmmer geldsüchteg wor an huet meeschtens ëmmer duerch iergendwelch Tropegkeeten huet e seng Sueren nees verluer. Majo. An mir konnten awer esou mat der konnt ech mol rausfannen firwar weshalb warum well een heiansdo einfach net wosst wat ass mam Wario lass well ech ka ech hunn de Wario halt scho laang kannt schonn aus Mario nee Mario Party dem éischten Et wor um Punkt mat dem Mare 64 an dem Paper Mare déi éischte Spillerdemo ech jemols ugepaak hun an jo vue que dass en emmer nach oldschool ass huet een denkt sech awer trotzdem wat mecht hien eigentlech mat deene ganze Suen well en huet sech an wann ech d'Wario Rei e bessen am Kapp hun, wat ech net hun, Ech preparéiere mer sou eppes net. Ech probéiere mer dat aus mengem Gedächtnis ze verhaalen. Mee jo, jiddwereen huet do seng Aart a Weis an ech fand halt méi richteg wann s de se halt aus dem Kapp weess wéi wann s de se iergendwou nolies. Mee da kanns wéinstens weisen dass de och Ahnung vum Spill hues. An jo, an engem vun de Wahlgespiller wou en an d'Pyramid misst, Do wor et heit gewiecht dass en an déi Pyramid gaangen ass fir Schätzig ze ginn, wat de Wario quasi ëmmer gemat huet, ëmmer iergendwou higaang fir Schätz ze kréien, an do ass en am Fong just fir de Suel gaang, obwuel en do och niewebäi nach eng Prinzessin gerett huet. An jo, wat huet en mat de Sue gemat? Mat deenen Suen déi e gewonn huet, huet en dunn einfach, ass en einfach e Steak iesse gaang. Mä jo, gi mer mol nees zréck bei Mario Kart. Elo si mer hei a Sherbetland ukomm, wou Sherbetland. Natierlech Sherbet Land wor vun dem Super Mario 64 inspiréiert gi gewiescht, vun Snow Snow Mountain wann ech richteg an Erënnerung hunn wéi déi heeschen. Mee ech sinn halt ëmmer nach grauenhaft am Verhalen. Mee ech wäert wann een wann ech falsch ass kann ee mech jo an de Kommentarer, hoppla, korrigéieren. Nee. Oh, Bowser, dat ass wierklech net sportsmanlike. Mee ja. Dat ass et dann noch. Äh, zumindest Sherbetland. An ech hun och scho gekuckt gehabt, ob et méiglech ass, ob äh, an der Mëtt vum Terrain gëtt nämlech esou e Pinguin. An dee Pinguin ass erreechbar. Mee d'Saach ass, do ass keng Hitbox do. A well do keng Hitbox do ass, gëtt et an deem Moment och keng Méiglechkeet. An hei kritt mer och eppes, wat een eng Kéier gewisen hat, dass Der hei einfach op den, hoppla, hei sinn ech wuel warscheinlech ze vill eragaangen, mee ech weess awer, dass Der hei erop kënnst.

Sou eent soll ech probéieren einfach mol ze weisen. Well ech hat dat eng Kéier gesi gehat, wéi en dat probéiert gehat. Ech mengen et mécht näischt. Mee jo, ech wollt weisen, datt et am Fong geet. Dowéinster ech probéieren et ze weisen. Wann et klappt, da klappt et. Wann et net klappt, klappt et halt net. Et ass op jiddefalls eng Aarbecht fir hei erop ze kommen. Jëpp, an ech sinn driwwer komm. Mol kucke wou e mech hisetzt. Zimmlech wäit zréck. Jo. An och op engem ganz komesche Spot. Bon. Da fuere mer elo mol ganz normal fäerdeg an da weisen ech mol, dass et heiansdo och geet, fir normal ze fueren. Dat do war elo wierklech just blitt. An déi Pinguine sollen och am beschten net erarennen, well d'Pinguin, déi Pinguinen hei si sou, wéi wann een an de Bowser géif erarennen oder an iergendeen aneren, dee méi schwéier ass. Ma jo. Hei an dësem Spill gëtt och. Bal all Item wat een aus deenen ale Generatioune kennt, just se hunn e puer Stéck rausgeholl wéi d'Fieder aus Super Mario Kart. An ech mengen dat wor et souwäit alles. Ka mech do och ieren dass ech do nach eppes vergiessen hunn, mee jo. Bon, nodeems ech elo esou eng Feelcompilation gemat hunn, kënne mer och mol d'Course Bayerische weiderfueren. Iergendwéi probéieren ech ëmmer iergendeppes ze weisen an all de Course. Déi hunn ech jo gewisen gehat beim bei der anerer Héichswelt. An dat wor e perfekte Start mod. D'Iddi déi ech hat wor gutt, d'Ëmsetzung wor net gutt. Mee jo. An wéi fänkt mer nees un? Mat engem Blëtz. Wonnert dat een, dass ech e Blëtz kréien? Nee. Well wann ech d'Hi kréien an Super Mario, ja an Mario Kart Deluxe einfach, jo Mario Kart Deluxe an engem One vs One e Blue Shells ze kréien, da kréien ech hei och relativ fréi, Och meng ah, meng Items äh, wie Blitz. What? What? Ech sinn echt an ech kréine Blitz. Dat war einfach nur, well ech de kurz Moment halt op dritter Platz war. Han ech krut einfach mol e Blitz an de Grapp gedréckt. Hätt witzeg kéinte sinn an einfach näischt maache kënnen. Einfach domat erëmfueren. Äh, jo, ech wollt mol Spaass gënnen. An da schéissen mer hei och de grénge Panzer nach an. Dat konnt een halt schon laang maachen. Mee ech vergiessen ëmmer, dass ee mat bestëmmte Saachen Saachen maache kann, anerer Leit Saachen net. A meng Kéieren hunn ech ëmmer nach esou grauenhaft. Naja, dofir korrigéieren ech dat gären ëmmer selwer. A jiddferen, dee mech kennt, weess, sinn do fir gebraucht ze ginn. An wo et do zwee gi kann een och nach en drëtte kréien. Hop. Rout Panzeren, ee puer Sekonnen emmer ze brauchen bis se reagéieren. Nixter, du gëss net éischte Mario. Ech ginn éischten. Bon, gi mer mol nees zréck bei d'Varios-Geschicht. Ech hat jeemools e Mario-Land 4 gespillt gehat an do gouf et halt deen Déngens, dass de Wario op eng Insel gestrannt ass mat engem Schëff En huet dunn weider gesicht gehat no engem, no enger Méiglechkeet nees heem ze kommen an huet wärenddessen wollten halt Räichtumer sichen, wat en ëmmer mécht. An jo. Mee bon, wärend en d'Räichtumer da gesicht huet, ass en op, Äh, wéi heescht déi? Captain. Captain Maple? Oder so? Sinn lo ganz schlecht mat dem Numm. Virun allem. Hm, an ass an den ale Spiller gouf ni e Kontext. Gouf et ni en Te iergenden Text, dee gesot gouf. Do gouf einfach nëmmen, Hei hues de Kontext, iergendeen ke bréng mer dann nach Text derbäi. Mee jo. D'Königliche Rennpiste kennt mer alleguerten aus Super Mario Deluxe a Mario Kart Deluxe an och nach aus méi eelere Spiller. Ech mengen am Wii wor et och nach dran, ka mech do ieren. Sinn do ëmmer nach schlecht am Verhalen, well wéi gesot ni Wii gespillt an et geschitt ëmmer dat nämmlecht, halt d'Course gëtt ëmmer liicht geännert, jo. Mee jo. Während de Wache dunn halt an op der Insel no senge Schätz gesicht huet, huet en déi Piratin do fonnt gehat, déi eng Genie-Lamp hat. An déi Genie-Lamp wor Och natierlech net frëndlech oder sou, mee ëmmerhin huet se gesot gehat sou, Ey yo, wann s mer Mënze gëss, ginn ech der eng Méiglechkeet den da en Haus oder sou ze kréien. An je nodeem wéi vill Suen s du do zesummegespuert hues, hues de eppes, e bestëmmten Ending krut. Beispillsweis wanns de guer keng Mënze gesammelt oder Schätz gesammelt hues, dann krus de halt guer näischt. Dann hues de wierklech guer näischt krut. Wanns de e bësse gekrut hues, hues de nach ons alles krut. Hues de e bëss, nee se bësse méi esou krut, ech weess net déi genaue Montant, also frot mech dat net. Has de dunn nach e bësse méi wéi dat fir en Hondshaus, huet en der normaalt Haus ginn. No dem normalen Haus huet en der e Schlass ginn.

An fir d'Fro, dass dass een mengt, dass firwat ech sprangen, ass nämlech wann ech net sprangen, dann bouncen ech nach eng Kéier op. Dat bedeit nach manner laang Kontroll iwwer den iwwer mäi Kaart, wat ech souwisou schonn net hunn. An keng Ahnung firwat ech deen Trick eigentlech ëmmer maachen. Et ass am Fong keen Trick méi. Ech hu keng Ahnung wéi ech soss déi dämlech Kéier do soll huelen. Well déi Kéier fannen ech einfach nëmmen nerveg an déi maan ech ni. Ob se Zäit spuert? Fro mech eppes méi Einfaches. An jo, souvill mol dozou. Mir hu mol scho mol eise Win garantéiert, also kënne mer op jiddefalls weider nach en Dënnerstag schwätzen. Bei Peach, nee also beim Royal Raceway guff et halt och nach déi Plaatz wou ech hätt kéinten no riets fueren an ech hun enklech mol eng Kéier e Powerstart hikruut. Also Daumen rop schon mol dofir dass ech et endlech mol hikréien. An jo dee do, komm mer bauen se och nach eng Kéier well et sou gudd ass ne. Gëtt et riets e Wee wou een kann halt direkt bis bei d'Peach weider fueren, also bis bei säi Schlass wou mer jo och d'Credits gesinn an du gouf et halt sou etlech Theorien driwwer. Dass een halt beim Pieps sengem Schlass kéint e random Character fräischalten, wat ni iergendwou jeemools bewise gouf, dass et méiglech ass. A souwäit ech d'Spill kennen, an ech hunn d'Spill vill gespillt gehat, wou ech kleng wor, an do wor ni e Character fräigeschalt. An ech hunn alles och schonn ausprobéiert, mat alles Éischte ginn. Déi ganzen Zäit alles kucken fir nëmmen déi beschten Strecken ze fueren a sou. Mee wann do wierklech e Charakter méiglech wär, Fräizschalten, come on. Really? Ja. Yeah. Luck is not on my side. Mais bon, ich muss just feierte gehen. Ich sehe euch selber eh schon. Das heißt, da gucken wir mal, wie viel wir noch einer rausgedreht kriegen. Okay.

Wéi géif et do e Charakter ginn, deen de séierste wär, wéi do halt an den Spieletipps oder sou, wou ech fréier meng Informatioune siche wor? Wann do eppes gewiescht wär, déi hätten et ganz sécher gehat, mee do wor näischt. Do wor absolut näischt dovunner. Also a wor déi Déngens scho mol komplett gelunn? Ah,

No deem, no esou enger Feelparad. Naja. Jo. Dat wor et zumindest mat der Saach vun deem heiten. An Bowser seng Cast gouf halt e bëssen, halt op déi typesch Bowser Aart a Weis. E puer Falen, e puer Béisheeten, e bëssen hei, e bëssen do, wéi een halt d'Bowser Castles halt mar kennt vu Mario Kart, respektiv vun dem Bowser senge Logiken. Mee jo, do kënnt ech haut lo net vill dovun erzielen, well gëtt do net vill dovunner z'erzielen. Et sinn d'Bowser Races, kann ee quasi soen. An déi sinn nach ni enorm einfach opgebaut. Et ass ëmmer iergendeng Dreckegkeet dran, och wann et lo hei näischt esou Gravéierendes ass. Et sinn just halt déi Steebléck, déi dech e bëssen op den Nerv ginn, an dat wor et. Naja. Ech hunn elo quasi alles gewisen, wat een op där eenzelner Streck konnt erwëschen. D'eenzegt, wat nach gefeelt wor, dass ech eroffalen an d'Lava. An dat wor et. Mee dat ass dat nämmlecht quasi, wéi wann ech an d'Waasser falen. Den eenzegen Ënnerscheed natierlech tëschent dem Äiswaasser, wou ech am Schauert Land hat, an dem Lava oder dem Waasser ass, dass ech an der Äis. wann ech am Äis sinn, net direkt lassfloe kann. Du muss nach e puer Sekonne weider waarden. An ech kréien d'Hinn ëmmer dann, wann ech net wëll en Nik oder esou ze kréien. Mee bon. Congratulations! Ah jo, de Yoshi gëtt vu villen gäre vu well en halt esou dee gär gepickten Charakter ass. Mee jo. Ech mengen, domadder soen ech och scho mol Schluss. Et ass Schluss fir dëse Part. Dir kënnt mech bei Saache korrigéieren, wat ech gäre wëll recommandéieren, well da weess ech wéinstens, wou ech ka mech nach verbesseren, besonnesch wann ech Informatiounen, wou nach feelen oder se vergiess hunn ze soen. Mee et hëlleft mir wéinstens. Mä bon, ech verabschide mech elo a mir gesinn eis dann am nächste Part. Bis dann an ciao.